צו זאגט שוין ר' שלמה קלוגער, ער זאגט פון קלויזנבורגער רב, גאון ישראל הקדוש ר' שלמה קלוגער זאגט אויך אז שטייט א פסוק אין איכה שיקח השם בציון מועד בשבת וינעץ בזעם אפו מלך וכהן, זאגט ער שיקח השם בציון מועד בשבת זאגט ר' שלמה קלוגער האסט מחלל שבת געווען, מחלל געווען מועדות, שיקח השם בציון מועד שבת זאגט ער איך האב פארגעסן, איך בין אויס משא כ איך האב פארגעסן, וינעץ בזעם אפו אויף וואס? אויף מלך וכהן, וואס איז געווען בנדון מחלל די גמרא דרשנ'ט אין גיטין. רבותי, אונז האמער נישט קיין השגות, אונז קענמער נישט קיין האבן קיין השגות. ווער איז געווען די ארי הקדוש שטיינער השגה זיך יעצט די צו יארצייט? אה! זכות ימים עלינו ועל כל ישראל. הייליגע יארצייט. ווייסט און בשורה דרבה שטייט ארי הקדוש האט געזאגט אז ס'איז דא תנאיס און סיגופים, די גרעסטע סיגוף איז, מעביר על מדותיו. עס, טרינק, אלץ איז בסדר, מעביר על מדותיו די גרעסטע ציג. שטייט אין אר י הקדוש. אבער רבותי אונז האבן נישט קיין השגה סאו הערט א לשון וואס דארט שטייט איז שבחי אר י א פחד. נאכאמאל און נאכאמאל מיר האבן נישט קיין השגה ס'איז געווען די אר י הקדוש. אבער עס דארף זיך אונז עפעס אויסלערנען. ער ברענגט דארטן אז די אר י הקדוש האט געמאכט אמאל א הסגר לעשרה מתלמידיו און בתיקון עקסטערע חדרים פאר תלמידים, עקסטערע צימער פאר נשים וטף. והזהירם! דער ארי הקדוש האט זיי געווארנט, שלא תדרוך רגל המחלוקת, דא זאל מען זיך נישט קריגן, נישט טשעפען, די שכינה הקדושה זאל דא נישט אריינקומען דער שטן, שלא תדרוך רגל המחלוקת במחנם כלל, דאס האט ער זיי געווארנט, שטייט דא פעם אחת בערב שבת קודש, פרצו מחלוקת בעיניהם אשר החלו בנשים, ומשם נתפשטה הדרשה על משפחות תלמידיו הגדולים של ארי הקדוש. ס'האט זיך אנגעמאכט די נשים איז אריבער צו די תלמידים ארי הקדוש לעת ערב איז געווען פרייטאג לעת ערב יצאו העריים החברים כמנהגו לקבל שבת פלעגט דאך אויסגיין דרויסן מקבל שבת זיין אין צווייסע געסלעך זענען געגאנגען כמנהגו לקבל שבת און מורינו הרב רבינו חיים וויטאל ר י שפניו נפילות האט געזעהן פניו נפילות לאחר שסיימו התפילה שאלו מורינו הרב רבינו חיים וויטאל ליוגב ז מה עושה פארוואס איז פניו נפילות אמר לו הארי מפני שראו איסי בעת קבלת שבת שש סמך מ' ואמר זה הפסוק גם אתם גם מלקיכם תסופי ולא נחתם גזר הדין אלא בעביר שנעשה היום קטטו ביניכם נאר וועגן די מחלוקת וואס איז היינט דא געווען כי כל זמן שהיה שלום ביניכם לא היה לשטן בית כניסה לקטרי די שטן האט נישט געקענט אריינקומען דאס איז געווען ערב שבת, זונטאג איז די אריה קדוש אוועק. האט איינער השגות ווער איז געווען די אריה קדוש? אבער די מעשה איז, ער האט אונז געזאגט וואס ער האט נישט געהאט, ער האט געזאגט דאס איז נאר לא נחתם גזר הדין אלא בפי ש ויש שנעשה היום קטטה ביניכם כי כל זמן שהיה שלום ביניכם לא היה עולה שטן בית כניסה לקטרג, ער האט נישט געקניסעט. נאר משכן השגות אין ארי' הק' משכן השגות אין קען נאר משגות אין אלי ארי' הק' רבינו ארי' דער לימוד אבער דער לימוד דער לימוד דער לימוד דער פייער